Ech begréiss dech dann zréck zu dem zweete Part vun Splatoon 1 Remastered. Also mir hat d'lescht Kéier schwamm driwwer hei riets a lo gi mer dann nach vum Tint Wann d'Tinte verweht, maach next level. Voilà, ech weisen iech dat kuerz wéi deen erëm rageet an dann erklären ech och wisou déi Iwwerschrëft, wisou den Titel haut, Splatoon, eng Revolutioun bei Nintendo Spiller. Dat ass wierklech och ee vun zwee Themen haut déi ech iech presentéiere wäert. Et war wierklech och dat éischt Spill op der Wii U, et goufen der scho virdru bësse mat DLC supported, mee wou Nintendo sech entscheet huet mol komplett deen DLC downloadable content, ne, also zousätzlech Dateien ze benotzen an och kreativ ze benotzen. D'Spill war den 29 Mee 2015 erauskomm an et goufen emmer zousätzlech vill Saachen am Spill nodréiglech dobäi gefüügt, ne. A wat ee wierklech musse wëss, et ass och déi éischt Kéier elo wou d'DLCs, mir haten déi och a Smash, mir hate se bei Mario Kart, mee wou se gratis. DLCs bruecht hunn. Et huet een ni missen en DLC bezuelen. Elo hunn ech vorhin och mol DLC an engem am Intry gesot vun zwou Minutten. Wierklech ni si Suen dofir gefrot ginn an engem Spill, well se domadder wollten d'ganz Spillserie mol pushen. A grad op der Wii U, wann een do d'Vergläicher mécht, an och soss weltwäit rëm déi DLC-Geschichten, et si jo aner Game-Produceren, déi déi. Ausnotze wierklech, fir do mol nach méi zousätzlech Suen ze maachen. Bei Splatoon 1 war dat net de Fall, du hues alles gratis krut, du hues d'Spill eng Kéier bezuelt, dat war 40, 50 Euro, du koum eng Zäit, du hues et nach fir 30 Euro nogehäit krut. Et huet sech awer och genuch, gutt genuch verkaf, voilà ee klenge Missklick, wéi soll et kann et virkommen. An ech ginn Iech einfach emol e Beispill, am August, nämlech de 6 August 2015, ass emol ee ganz, ganz groussen Update erauskomm, wou e komplette neie Modus dobäi gebaut gouf, an dat war den Operatioun Goldfish. Operatioun Goldfish wäert Iech nächste Part erklären, wat, wat dee Modus genau ass, mee et ass elo ebe just e Beispill. Esou ee Modus, wou nach zwee anerer gouf, koum nach en drëtten neien dobäi. An och Kleeder goufe wierklech erweidert, dass de ëmmer kanns nach nei Saachen Da kafen dee Moment. An och ab und zu huet Nintendo sech da komplett zoufälleg dozou entscheet erëm nach nei Maps erauszebréngen, am Online Modus och, fir géinteneen ze battlen. Ech hat ëmmer gehofft dat se och giffen den Story Modus Update ze bréngen, dat war leider net de Fall, mee och online awer do si cool Maps nokomm, déi ech elo hei net wäert genau erwähnen, wäert ech eng Kéier vläit méi spéit nach maachen, mee et ass ee mat Splatoon 2, du weess net wat kënnt net, wat kënnt net zréck, do wäerte jo e puer Maps nogeholl ginn, verschidderer leider net, an esou ass dat. Voilà, wat mer eben just bäi Smash 4 och gesinn hunn, ass eben och hei entstan, entstanen, nämlech Nintendo huet d'Spiller, D'Spill Splatoon, ebe kontinuéierlech och an de Maps verbessert. Do sinn Updates erauskomm, och fir Modien, fir Feeler ze behiewen. Nerfs, Buffs vun de Waffen goufen eben duerchgezunn. A mir kucken eis elo nach eru wat mer elo als nächst Schrëff voll krut hunn an erklären lech ebe bëssen wat Splatoon, a wéi eng Richtung se fir déi éischt Kéier wollte goe mat dem Spill. Splatoon 1 natierlech. Also. D'Thema ass hei d'Problematik vun der Energieressourcen. Am Spill ginn och eben Themen dann, dat knapp gëtt mat der Energie, da gëtt d'Aktualitéit bëssen agebaut, erneierbar Energie muss hier an esou virun a sou fort. Deemierkt also, dat Spill huet och bëssen aktualitéitsbaséierend Theme mat agebaut. Sou, mir ginn elo an de Gilles-Level, nennt sech, dat ass de Level 7 vun dem ganzen 25. 27 entschellegt Levelen ne sou elo kuck mer no bëssen do Problemer gehat wëll mer lescht Kéier nëmme eens gesi wou ware mer da lo fir d'lescht ne voilà do geet et hin richteg gemaach Inkling also nächste Level ass den Streichbürstenstreiche. Da wësst der Bescheed, Kanner. Deen, also ech hunn elo richteg ausgeschwat, ech wäert elo net nach eng Kéier ausschwätzen, wëll Nintendo weess, wisou se dat gerappt hunn. An da gi mer elo erëm zréck zum Thema, nämlech wisou hu se déi Nerves Above erausbruecht? Splatoon 1 ass dat éischt Spill, wou Nintendo och wierklech selwer da sech geäussert huet, datt dat Richtung E-Sport soll goen. ESL, soen ech just, ass e vir an ass e fort. An ech maachen déi Ausso elo och bewosst fir Splatoon 2. Well a Splatoon 1 huet ëmmer eppes gefeelt fir den E-Sport, dat war de Viewer, Spectate Modus. Och grad esou wéi verschidden nach grouss Problemer, wou een da gemierkt huet, mat de Waffen, et geet awer nach net sou richteg. Mee a Splatoon 2, et ass mëttlerweil och honnertprozenteg bestätegt, Do hunn se och mol éischtens am Trailer 2016 wéi d'Switch presentéiert gouf och scho méi Richtung E-Sport gepocht. Dat een do zum Schluss vum Trailer gesinn huet, ech weess net wéi een sech nach kann drun erënneren, mee dat do Japaner géint, ech mengen et war Europäer oder Amerikaner gespillt hunn am véier wie véier an enger grousser Hal mat engem grousse Publikum. Du wees also wou Nintendo wëll komplett elo higoe mam Spill, sou wéi mer d'Splatoon 1 zum Schluss dat eraus nach ausprobéiert. A grad mam lan Support denken ech dat et un der Zäit ass fir endlech sou interessant Saachen zesummen ze kréien an ech hunn nach ëmmer déi kleng Hoffnung och hei am Land dat et do och endlech mol mat Splatoon 1 äh Splatoon 2 dann zum Interesse groussen Interesse kënnt. Mee dat wäert een anert Haaptthema sinn, ech hunn d'lech schon eng Kéier annoncéiert. Do wäert ech nach diskutéieren, ob et eppes gëtt oder net, mee also virun allem fort. Also wierklech Splatoon 2, respektiv déi ganz Splatoon-Rei ass déi éischt Kéier, wou Nintendo och offiziell dozou stoung, datt dat Richtung E-Sport kéint goen. Mir wësse Smash alleguerten, do huet och de Producer, De Metzbéck kennt den Numm auswenneg. Ech nennen elo mol express net, fir do elo net, ech wäert wahrscheinlech Sass Wäschfléimer kréien, mee et ass eebe sou. Deen huet och kloer gesot, dass fir hie just e Partyspill, Punkt. Verschidde Leit am Land, natierlech getrëppelt, maan et awer trotzdem virwéi wann et dëcken E-Sport wier, maan eng E-Sport-Liga an Europa op, also virun eis Furcht, mee mat Smash. An eent wéi eent ass keen E-Sport, leider ass et sou. Dir wësst, mat Fifa huet och déi nämmlecht Problematiker. Splatoon ass en Teamspill an déi sinn ëmmer am beschten, déi funktionéiere kënnen. An dowéinst Splatoon 2, hoffen ech, datt et wierklech och sou klappt. An da si mer scho wierklech elo ukomm zum zweeten Thema, nämlech haut wollt ech nach d'Waffeméiglechkeeten a Splatoon uschwätzen, dat och e Beweis ass, wéi kompetitiv dat Spill am Fong ka sinn. Nämlech a Splatoon ginn et grouss Variante vun Waffen, am ganzen iwwert 80 verschidden Sets. An ech erklären iech elo mol d'Waffe wéi dat ausgesäit. Dir hutt also eemol eng Primär an eemol eng Sekundär Waff an da gëtt och nach déi Spezialwaff, ech hu se ëmmer Ulti am Geck genannt wëll se halt mat LOL déi éischt Kéier esou kompetitiven Beräich geléiert hues. der ugekannt hues. Et ass och wierklech vum E-Sport hir dat éischt Spill gewiescht, giff ech bal soen, wat och grousse Succès krut huet. Sou, mir maache lo hei nach d'Levl fäerdeg, da kucke mer wéi gesot ëmmer erëm déi Schriftrollen, well déi si ganz wichteg fir eis. Dat ass eben de ganze Buttek dee mer hei maachen. An hei ass och da, mer bleiwe wierklech bei den aktuellen Themen, nämlech, lo kucke mer eng Kéier, dumm di dumm, beim Revierkampf gëtt. Tënt versprëtzt, déi eben ëmweltfrëndlech Faarwe sinn, an domadder, virdrun hat mer schonn d'Energieressourceproblematik, an hei mer mat ëmweltfrëndlech Faarwen, dat hutt Der also do gemierkt, do war bei den Entwéckler vu Nintendo mol ee Moment wierklech grouss Action. Voilà, et geet da Richtung Level 8, an duerno erklären ech Iech eben nach mat Primär, Sekundär an Spezialwaffen, wéi et bësse virugeet. Voilà, dës Kemis, ech mengen, ech wësse wou et genau higeet, ass eben net 100 Prozent ideal gelaf fir mech heiansdo, dat ech Ech hunn eben heiansdo keng Aussetzer nach, duerfir e Freak sinn ech net. Voilà, mir levelen elo emol och hei nach déi éischt Kéier d'Waffen op. Ne, dat kann een och maachen am Story-Modus. Fir Splatoon 2 gëllt, nach méi witzeg, du hues net nëmmen nach eng Waff, mee du kanns verschidde Waffen auswiele pro Level. Also ech si wierklech gespaant, wéi dat Ganzt sech wäert entwéckelen. An voilà, esou ass dat. Mir ginn elo de Level 8.

Dee Moment wéi et viru geet. Voilà, Dokter Linge maan eis leit bësse Bordell an esou gesäit dann eng eng Map am Kompetitiven aus. Natierlech Kompetitiv gëtt bëssen anescht agespillt mat aner Zeene mee dat ass hir nächste Part wéi gesot. Also mir hunn eben d'Kombinatioun vun 3 Typpen. Déi si vum Spill jeeweils virdefinéiert ne, also Primär, Sekundär, Spezialwaff. Mee et goufen och hei DLCs wou dann do sou remastert Waffen agestallt goufen. D'Community eben der Meenung war dat déi besser wieren an jee no Level Ustig, Kostüm in-game am Shop bäim Darkis erëm kafen. An och eng kuerz Info mam Gelevels, Ufanks war et just bis Level 20, do koum och en Update eraus, do hunn se bis Level 50 mol enke gemaach. Voilà, an ech giff soen ech fänke lo bëssen nach Première Waffe kuerz z'erklären, e puer. Dat ass mol éischtens de Kleckser, dat ass eng normal Waff déi eng relativ héich Feierrate huet, also Schéiss. Rate huet ne Konzentratoren dat si sou Scharfschützen Sniperen giff een Shooter se nennen. Voilà an domadder hu mer de Level 8 séier gemaach. Wéi gesot ass e kuerze Level an dofir hunn ech och net extrem laang iwwert mech Waffe geäussert. Mir kucke lo elo d'Schriftroll nach. Elo kënnt geschwënn déi wou ech mengen do. Jo voilà et ass déi do sollt just freigebel ab 18 Jahre méi sollt ech net zu dem Thema huust huust huust ne et ass déi erëm wou ech ëmmer mer denke muss déi ech munn ech déi wierklech do erëm am Let's Play hei erwänen. Also mir hunn elo dann gläich déi Level 9 dat ass och dann elo ee repetitive Level deen dann zum Virschäin kënnt. Voilà, ech ginn awer nach eng Kéier kucken, kann ech näischt oplevelen? Ah dach, ech maachen et trotzdem. Also et ass och wichteg, wâs de méi wäit an dem Spill hei gees, wâs dech eroplevels. An et ginn awer och erëm Kandidaten, déi maachen esou Speedruns an dunn fanne se levelen sech guer net erop. Dat hunn ech eng Kéier e bësse probéiert gehat, et ass awer net menges. Voilà, unbekanntes Flugobjekt, en UFO iwwer Inkopolis. Elo ass eben d'Zäit, wou déi vum Part Eent, wien nach ëmmer dobäi ass, sech muss kuerz iwwerleeën, Huet der gutt opgepasst? Wat fir e Level ass dat hei? Ech kann Iech verroden, et ass den Tutorial, Tutorial Map déi mer haten. Dat ass keng offiziell online Map ni gewiescht, dat ass just, konns de eispillen, den Entréesquartier vun Inkopolis hu mer heihennen. An wéi gesot Level 8 an 9, dat si lo Levels déi ëmmer zréckkommen.

Pinsel, dat ass jo och eng logesch Schlussfolgerung, ne? Hin an hier wedelen, hu se deemools nach op Youtub als Definitioun geschriff, ne? An dat war dem Jesus seng Main-Waff zum Beispill, ne? An da koum nach sou en Update mam Swapper, dat war einfach en Eemer Faarf, dee se erabrëscht hunn. Dee wäert och a Splatoon 2 erëm zréck sinn, mee do sinn ech éierlech, dat ass sou eppes, huet dat misse sinn. An do ass och eng Waff erauskomm. Wäschmaschinn hu mer emol e Geck domat gemaach. Déi krut och esou en Hate vun der Splatoon-Community, well se wierklech wéi eng Wäschmaschinn ausgesinn huet. Also esou Swapper, en Eemer, deen se erausbruecht hunn. An dann hu mer nach zu Plettling eng Waff mat enger héijer Feierrad-Kraaft, deem Moment, sorry. Also wéi Konzentratore ginn se opgelueden an. Muss dem esou da getraff gin. Voilà, mir si lo hei uewe bei deem komeschen Ufo-Objekt. Ech erzielen iech elo d'Waffen nach alt. Dat do waren alt d'Primärwaffen. Dat heescht, dir hutt der schonn eng grouss, relativ grouss Auswahl. Ech mengen, mir hate lo 7, 8 Waffen opgezielt vun Type vun engem Spill vu Waffen. Voilà, mir hunn elo e Level 9 gepackt. Dat war eben den, dat do kënnt ëmmer elo erëm zréck. An dann hu mer elo scho rëm Bosszäit, ne? An da kucke mer nach d'Sekundarwaffe elo gläich wärend dem Bossfight, ne? An hei ass eebe verschidden Zorte vun Octorialen, déi et ginn. Dat wäerte mer elo am nächsten, am nächste Part da wahrscheinlech och scho gesinn. Also nach e kuerzen Optrëtt vum nächste Boss dann. Wéi deen nach ausgesäit, kucke mer do emol elo séier hinzekommen. An da gëtt nach d'Sekundarwaffe an d'Spezialwaffe hei zum Schluss erausgehäit. Nun hunn ech nach knupps 7 Minutte fir dat duerchzekréien. Dat misst ech am Fong hikréien. Voilà, den Octokickers ass et. Wa mer wierklech do eragoen, jo allez, komm mer ginn Inkling, du packs dat haut. Nummer 3, Agent Nummer 3, wann ech gelift. Allez, mir bleiwen seriö, serious business hei, sou. Dat ass dann den Octokicker, seet de Gewickt dee Moment, wéi dat do ausgesäit, nämlech sou eng Aart Bam, Vull, whatever, dee kritt elo hei folgend sou Knuppen ronderëm sech an déi musse mer elo ofschéissen an dat genau wéi ebe sou typesch Nintendo-Bosser an dräi wich Passagen. Voilà, Sekundärwaffen hu mer nach, Taftbombe, Déi kënnen eben sou un Maueren, um Buedem bleiwen déi hänken. Instabomben, wann s de op ee schéiss, treffs de direkt domadder. Spürbomben, dat, ech mengen dat ass kloer wat dat ass, dat sinn der, déi ginn den Inkling sichen wann se ee fannen ne. Sepitoxbomben, dat sinn eben der fir d'Géigner ze lämen, déi koumen och duerch en DLC eraus. Detektoren, deen d'Positioun vum Géigner markéiert.

Mee esou ass dat. Dat waren eben d'Sekundärwaffen an der nächste Pa, nächste Level, dir mierkt och, et gi Leit zimmlech féx. Dee Boss, ech fannen, ass ëmmer méi einfach nach wéi dee vun der éischter Welt, wou ech do méi Krämpes hat. Mir si jo elo da scho lo an der leschter Missioun. Et ass eben esou ee Villche wéi s, e Bam, ech weess et net, et ass mer egal, nennt, definéiert e wéi der wëllt. Elo huet en dann dräi Knuppen, eng Knupp, zwou Knupp, dräi Knupp. Dat ass zimmlech logesch opgebaut vun, Vun Nintendo hier, mee ech bleiwen dobäi, den Flash Gear war méi schwiereg an den mierkt och hei wisou. Och wisou en hei erem Féiss ënnen huet, den Octo Kickers. Jo, do hu mer et elo gesinn wisou, well en eben do dann déi Bullen, déi Faarf nach hin an hier klaakt. Voilà, do hat mer et och méi am Detail gesinn. Ass mir elo och déi éischt Kéier opgefall. Dir mierkt also, wat ee méi oft d'Spill spillt, dat een awer ëmmer erëm nei Saache kenneléiert. Sou, an domadder hat mer dann de Boss, den Okto Kickers, och wech gekickt, hihi. Mir wësse jo elo, wat fir eng Schriftkoroll och kënnt, nämlech, ewéi üblech, mir kënnen eng nei Waff bäim Darty am Inkopolis-Shop siche goen, am Waffeshop, entschëllegt. A wa mer bäi Waffe sinn, kommen elo nach Spezialwaffen, déi och ganz wichteg sinn am kompetitive Beräich, als sekundär Waffen kann ech Iech och nach erzielen, dat si Waffen, Wa Leit normal spillen, net vill kompetitiv eng Ahnung hunn, déi benotzen se meeschtens guer net. An soll ee wierklech maachen, om ganz ganz wichteg, denkt drun wann der Splatoon 2 ufänkt är Sekundar Waffen ze huelen. Sou umpf umpf umpf hei nach eng Kéier erëm eng frësch Sequenz wou mer de frësch Tëschesequenz wou mer de Boss gepackt hunn. Also mäi Lëtzebuergesch léisst ëmmer méi no. Schéckt de Jong mol endlech erëm an d'Lëtzebuergeschcoursen, dat wäert dat sinn. Hei, hei, hei. Also mir ginn also nach déi drëtt Welt ee Levelche sichen an dann ass et wierklech erëm Schluss fir haut. Am zweete Part vu Splatoon remastered, den éischte Splatoon natierlech. An ech hoffen ech konnt iech haut iwwerzeege vum Waffesystem hier, wisou dat Spill eng Revolutioun ass. Éischtens mat den DLCs gouf emol wierklech duerch geport wärend quasi engem hallwe Joer laang. Dat gouf herno agestallt, leider Gottes. Do huet ee gemierkt, dat se mat Splatoon 1 do erofgeschalt hunn. An eeben och den. Den Update vun de Waffen an mir gi Richtung E-Sport déi éischt Kéier offiziell och vun Nintendo, well si och mat ESL zesumme geschafft hunn, mä dat ass och fir méi spéider iert eng Kéier am Detail ze diskutéieren. Voilà, mir gi dann elo nach Level 10 hei sichen. Déi misst direkt zeimänglech sinn, dat hat ech mer nach opgeschriwwen direkt. Also wéi gesot, et recherchéiert een dat Ganzt zesummen. Ähm, an et ass net sou evident, fir dat hei einfach YOLO-like, oh komm, mir setzen eis déi an, mir spillen, äh, spillen mol eng Ronn Splatoon. Nee, nee, nee, hei huet ee sech informéiert. Also, Level 10 ass dann en Tinzeil-Akt. Ouni duebele Buedem an dir kuckt, dir gesitt ech hunn émmer erëm do déi Sécherheet. Sinn ech elo wierklech hei richteg? Jep, mir si lo am zéngte Level ukomm an dann ass nach Zäit fir d'Spezialwaffe kuerz ze erklären. Also hei ass wierklech och eng interessant, en interessante Levelopbau an d'Spezialwaffen, déi muss een natierlech oplevelen wärend dem Spillen, dat heescht net stierwen bis se opgelevelt sinn. An da kanns de se benotzen. Du huet als éischten d'Inferno, mat deen een eben iwwert den Touchscreen, dat wäert elo och anescht ginn op der Switch, ne, déi gëtt jo net méi richteg, esou eng grouss Fläch, konnt der esou wéi den, wéi dat Ufo, wat mer virdrun haten, esou Attacke maachen, ne. Den Tintentitan, eng vun deene meescht gehaassene Waffen, Spezialwaffen, well do gëss du engem Riesenténtefësch. An esou ass dat eben dee Moment, e risen Tennis Match, du bass onbesiegbar ee Moment an du kanns eben d'Leit direkt och murksen wann s de lecks. Ass et net flott géint Tintentan ze spillen? Wéi eng Heulboie, dat ass sou Stralang vun deem s de vun enger gewësser Plaz kanns kanns setzen an dann eben an deem Beräich wann do d'Leit sech dra befannen, da gi se vun der Heulboie quasi erschloen, erdréckt, vum Sound hier geckeg gemaach, wéi och ëmmer. Google Schild ass och grad net ideal wanns de lecks op Bänke bass dann un onverwondbar ne sou ech probéieren dat hei na nach dat misst voilà dach dat do hat ech eens ahi krut fir Speedrun an Daniel dat Frozen wann dat do gesäit dat geet och zimlech féx also d'Google Schild hat mer nach onverwondbar bass de während enger gewëssen Zäit Tintsuka déi hun ech oft benotzt dat ass eben eng sou eng Tinte geschoss mat där s de einfach ganz ganz wäit kanns offeieren.

ass meeschtens dach d'Miss mat Instabombe sinn. Dat ass eppes, wat den Daniel vun eis an der Ekipp ëmmer gär geholl huet, ganz vill ronderëm spammen. A wann s de da wierklech a klengen Ecker bass vun enger Map, rest een Puni, géif ech just soen, da kënns de net fort, grad och wann s de géint Leit wéi den Daniel spills. Voilà, mir si lo hei wierklech och bei engem Passage, do sinn ech oft ofgekraazt. A lo, ech hu lo wierklech d'Themen erëm duerch fir haut. Dir mierkt also vun der Zäit hier, also et ass richteg duerchgaang. A lo hei kuerz oppassen. Voilà, hei bleiwen ech grad stoen. E klengt Easter Egg vun Nintendo, ass et net flott? Ganz zum Schluss hei nach, also wien nach dobäi war, deen huet eppes Flottes matkrut. Se hunn sech awer iwwerall Gedanke gemaach, Nintendo, esou verluer si se dann och net. Nächst Kéier geet et da mam Online Multiplayer Modus virun an eng Erklärung vu Splatoon, also och de Feld 3 man mer färdeg an och esou virun an esou fort wou mer iech erklären wat d'Präisser vun Splatoon waren an esou virun an esou fort. Wéi gesot et war et erëm dës Kéier. Merci fir d'Kucken. Freet mech dat der erëm ageschalt hunn, mer gutt nogelauschtert hutt an bis déi nächst Kéier dann. Mir kucken eis nach wierklech erëm déi Schriftroll un, déi huet nach als Thema folgend, nämlech d'Entwécklung vun den Inklingen. Maja, dat war et, géif ech soen. Maacht et gutt, bis dann, Gute Nacht!